okay dzumbani na hina namuntlha hi ta va hi karhi busy na vlog ya hina namuntlha lana mabebes o oh, ma n'wi vona xi tlelelile musi a ah, ma swi tiva musi dag laniwani famba na nyiko hova hi hina va tenga hambana hina va tenga hambani laha ni tipfuxe di nga la ku pfuka mabebeza ni yo za ni tipfuxa ni ku hayi pfuka e se hi loko munhu a ni byela xitori ah i ri lorhe yini yini bebe i lorhe yini kasi ni lorhe wo fambe i ni siye fambe na sesi van'wani i ni siya na ha pfala geti lahaya because mi ya ni kha ni pfala geti se n'wi mi famba mi ni siya yo yo yo la vhela sa ni kwateriwini laniwani ha ni kombela rivaleni ku sori bebi ni ta ku dekisa mbedo namuntlha ni ta ku tirhela nda nga wari ni eyi phela se a yi ri kulu mara a ko nga milorho musi na hambi ku ri milorho u fanele u ni pfuna ku tirha namuntlha ku namuntlha hi tirha hinkwenu mina u va tengi hambani u nga ko u nga fambi u ni siya

hayi swi ve fani nyana guys ha ah, se hi endla endla laniwani ku eyi mabebesa nkarhi lowu nga ze famba wa yi vona ya cinacina na yona ha ah, se hi karhi hi endla endla ya ya heta ku hala ende papasi va swi kota swilo leswiwani inge va ngo tshama va kha va endla swo siku na siku a ah, a eviseni ku papasi a fambi ya bracha matinu hi tibracha hi tibracha hi tibracha na bebi layani tibracha a handle ku byi pfukeni ivi bebi va ku chisi a hi chisi kha hi endla ku va yani kha hi ti bracha bracha ah bebi va busy va se rasi ngopfu ah ah va le ku endleni swona heyi i nga ri mini va dyondzisaka nyana vanhu vo sama basini se mina va bracha va ku hayi hayi hayi hayi sweswo a swi endliwi sweswo a va ni endla na mina a mi a ndzangi ni ala mina no ha na phindelisa futhi a va zangi va ala na vona a hi continue a ya ti bra e bebi nga ri a va lava ku swi twisisa a hi loko laniwani phela loko ya hala hlikihlweni munhu a fambe hi mikondo he i za tikuma tlhavani hi mintwa ni ku a ah, mabeveza endla leswi nga duma hi swona vana dokodela ya mina namuntlha u chunachuna khipa xilo lexi nga laniwani xani va visa hi a ni nga ha fambi hi mikondzo la ndleleni madoda mbala tintangu mbalisa vana tintangu or else mi ta fani na mina ah, a ni yo lavalava ximitwa lexi a ni yi lavalavo ni lavalavo a xi ri kule ngopfu a ah. a ngwenya yi dyondzini yi nge yi fambi hi milenge na siku na dyambu ni xi lava lava ni kha ni xi lava ni za ni xi kuma hi lexiya xi le ku humeni lahaya ni xi kuma hi lexi bebi ximitwani xa wena teka ximitwani xa wena bebi teka ximitwani xa wena swa ku a mara bebi swo yini mara na teka u chee hlokweni bebi ve loko u chee hlokweni u ta kuma mali a bebi a yi le ku swi twiseni a yi za yi swi twisisa hi lexiya xi cheliwa hlokweni ku rilekisiwa yi ta thumba mali phe bebi yi twiswa ku thumba mali ku a ya ni ta thumba mali ni ku e ha mali ya yi ta nghena mali lawani mi swa timali a ni nga swi tivi swa ku ta kuma mali ni ku high five bebe e lani bebe a ku hamari ni yi dya yini fo namuntlha mabebeza se a hi loko u endla endla makaroni layo ka namuntlha na ku dyisa loko a ku na xinkwa va ka relax namuntlha hi pfuka hi leswiwani ni ku e okay endla endla nkata mina na ku tshemba wena a loko lexi xevunywa lexiwani se xi khiphiwile ku na tona tinyama lowani ku bebise i mani a nga ta dya two ya tona ni ku baby relax i starter lexiwani se loko ha yi tsema yin'we laniwani ka hayi kahle kahle yi ta ringana nga zi wa rini ta kuma two two so ah se mbilu ya me yi khululekanyana laniwani ka oh, okay loko swi te tani mabebeza yendla yendla um hi ta dya ku nga ri khale eyi ma swi vona swa fakafakiwa swi six ganwana xibamu bebi ni duvula laha xivini yo yo yo yo yo ni ku ni chela chela la ni chela chela tiraja ni chela hinkwaswo swi mixana kwaya hi nkarhi wun'we a ni la ku hlwela hlwela ivi se ni suka mina ni ku a wu ri ni mi siyela swa mapani ya yena ndi ya kukulanyana hala ndlwini tanihileswi vhele eyi namuntlha ni nga ni nandzu ah phela ni eh, ku ku kula nge ku kulu swona munyuzi u kha u nga thyahi banyana xigazanyana laniwani eyi hi la so ni vita mama sinoku hayi mani a hi dyensinyana saka mabebe hayi zamazamini kwayani a hi le ku hlekeni bebi a na hi le ku swi koteni a hi cini swona ha hleka na Se- dyondzisiwa na mina mani heyi a ma ni swi swi kota vona ngopfu swilo leswiwani Eh, eh. mina ah Eh, eh. leswo Eh, eh. Ah, n'wana madala Ah, ngunyu ngunyu

a ni ri ku endla endle ka makaro na nyama liya ya hina ni nga yi endla a ni phamela phamela bebi kwayani phamela mina purple ya vanhwanyana blue ya vafana hi ndlela yaleyo ni ku ha bebi i nga ri a swi talangi ngetelela ni ngetelela ni ngetelela a mina bebi dya swa ku ringana vhele a ku wa ku rhoba n'wana ni ku nyama ha nyama ni ku yikulu ni yi veka yitsongo a ni yi veka ka bebi leyikulu yi ta ta ka mina leyikulu futhi yi ta ka mina leyitsongo ya ka bebi ndlela yaleyo yo madoda hayi bebe a nga swi tayimangi swilo leswi hambi vhe ni tshama ni ro bula ka tinyama robi bebe a ni nga n'wi robi se ni ku ha tikhu ni faka ku va ya tikhu ta hina ni faka na le ka bebi ha tikhu bebi ni n'wi tatelini a wa swi tiva ya mo hi tatela tibontisi na yo laha sa ni mintela mari laniwani nga ku se ni vona bebi a karhi a hlamba laha yo yo yo bebe swo yini sati wa yili laniwani phela ni ka baby heta ka ka sa wu heti na bizeni ku baby relax relax mani la ku fane hi dya swi swa proper lawani a baby ni le ku n'wi vekeleni ni ti vekela na mina ka tray kwalayani a phela papasi phela a fane va dya swilo swa proper eyi se ri xekhale phela ka baby a hi peni hi dya mani eyi loko se ni n'wi vona swi tiyisa la mina yeses wati wow se loko dyiwa laniwani ka baby wa swi tiva musi wo chess chess chess chess ah ku dyiwa hi ndlela yeleyo ha ah. baby se xi ku xi la mati ni ku relax mabebeze ni ta kela mati mina relax a ku nga na cold drink laniwani baby heyi juice a kona a ah, baby mina a hi famba hi xava ka hayi ka baby ka hisa hi helo tamana hi phuza mati ya hina eyi plus na ximalana na ku a xi kona a swa ku xo nga ko ni ka yi a ri ba ya mina lawani tatisa ya mina eyi baby la yi taze yi taze a dya swa ya hetani swa mihala se xase ni dlayo ku ya dya kahle kahle a ni tshembi nchumu a loko u kuma se a hete ni plate ya mina e loko ni kutani u kuma swa ku ha yi ya ye se ya hela ye se ya hela mina heyi hampuri ya mina se yi dyiwini laniwani loko se ri phuza mati ma bebeza laniwani ayi ni ku hayi se yi hetile bebeza laniwani na mi hayi se nda minya sweswi loko ni karhi ni minya ma vo marhambi ya koho ma dyiwi swa straight ma bebeza swekini yi I segini baby ah baby ani blind ai baby mini blind wa swi tiva na wena ah ka ku sweka relaxa yeah plus swekela munhu wa wena swi boha vele ni tiyimisela ni boheka ku tiyimisela ni tikomba ku yani n'wansati a nga chela nkorovela nje kwala ah, baby swo ti chelela hi wexe ka swo yini ni ri ni na ni nga tlhela ni phinda futhi ha ah, swo yini na ewana ndiya phela wena

ka ka ka veka la hansi la yo ivize ha hi xurhini hi xurhe ku xurha a hi koti na nchumu no vulavula ha swi koti a hi to ha bebi a hi relaxinyana layani a bebi byi le ku wise ka milenge ya mina a byi lani byi khumba byi le ku ni suseni a ni ku ni ta vekela hi ntlhanu ni ta yi vekela milenge ya mina a bebi a swi le ku swi laveni a bebi a hi khadle swilo leswi ve ri i ku khadla hi xilungu a bebi va ku haya ni swi twisisi mi sweswo

Hayi yi kumekile ngwenya namuntlha ni ku hayi hayi yi ta badala loyi la ni ta badala yi ta hakela loko se ni karhi ni mbhonyambhonya na ya yi ta ni dlaya mina bebani a hefemula na hefemula i ta ni dlaya ka a ah, se loko ni n'wi banyana hi ximpamana laha ka mara bebi na loko a ah, heti mabebes a ah, heti a hi phuxi a hi phuxi heta a swi vona laniwani se swi petsiwini a moyini na swi swa proper lanwani ah ivi se ha tibhizi lawani ti sweka swi swa swakudya swa namadyambu handle ku dungadungeni kwaya le ku dungadungeni ku fana loko ni kha ni dunga mihleketa ya baby ha ah, hi ndlela yaleyo a ah, ni heta ni heti ku sweka xixevo laya a ah, ma swi vona mutsi a hi le ku tlanga tlangeni na baby yo yo yo guys lexiwani va ri xi khipha stress lanwani baby sa ni stressa blind mpela mihleketa ya ma yi dungile lanwani ku va ri ho xikhomo ku i u mina hayi stress si nga na xo xa mabebese i busy u tlanga u tlangisa laha a nga ti khiphi stress i stress a mehe eyi ma tiva na se loko hanu ka hayi e-e xi ta huma ene xa tirha he xa tirha ni swi twa ku swi tirha njhani va nga ku swi pumbile nyana ah, bebu le ku teni hala ka mina hlama ni ku ha ah, mi ni pheni busy lawani a hi fambi bebi a hi jiki hi ya tlanga leswa swa swa swa swibolwana swa minenge hi raharayelana a ah, bebi ni le ku raharareni a la ka mi a nge lunghi ka bolo ha relax nyana a ni ku n'wi tlanga tlange na ye kwaya a bebiya ni n'wi zamanyana ni nyika yena a munhu se a xurhini laniwani ma swi vona munhu se a humesa leswa bebi laniwani ku a ni ta vona swa madyambu ku swi ya kwini te bebi a hi fambi thola ta ni hlangula o u yala ka bebi a ku ni nge zi ni ku hlangulile mi famba wena e na vuya la na ri kuma ri ri ni yimelini la ni vona ku ba moya wa ri vona ri nhloko leyi ta ze yi pura mani oh ni nkata mina waye ni rindza lani nako ni te a hi fambi ya ni hlangula leyo yuku ha relax ni ku khomele surprise a hi fambi ndlwini mina yo yo sure sure yuku ni sure ni ku mina ha swi ngo tiki vuyini ni ku ta ni tiyisela ni vuya toilet so a ku relax a hi famba loko ni ku twana kuma swa ku yes yes va ni chelele mati ya ku hlamba va ku hlamba ni ku beba ku na tingonya laha va ku relax mani a wu nge lumiwi ni ku bebi ena ni tshembi i yini sweswi swi faka kwala ni nga ta nghena ni nga humi phela mi ku hlamba hlamba swa ku hlamba a ku bebi hlamba hi leyi vhasi laha pulaniwani mina okay hi mbala yini mabebeza a ku relax khetela mina ta khetela na u ta khetela mina hi ndlela leyi so hi loko xi huma xikoxani xa mina ni ngo famba ni ti lavela vonani vona iyo iyo iyo ni ku bebi ha ximali xa wena xa ni dlaya hi ni ku sukuma xikhalabyana xa mina va ku vona hayi nayizoke baby ha muti wa mi yes a bebi a ngo saseka hi ya munhu wa mina ni ngo famba ni ti lavela ni ku ha munhu wa mina namuntlha hayi mani a hi huminyana hi bela hi moya pfala leswa mawindo leswi mani

ni nghena princess ya baby ya ni nghena ni tshama hansi ku ya ah ni ku papasi va ni rhandza lawani munhu wa mina wo endla mijiki ah ah baby a nga le ku fikeni a ngo famba ni siya njhe kwala yowa baby hayi luya baby u fikini a ni relaxa nyana ni khululeka ni ku relax mabebeza hi mina lweyi sweswinyana se nkarhi ah time is time baby nkarhi ya hi famba hi famba ha hi loko mina baby se hi huma laha hi ku heyi ya va nghena hi karhi ba mbilu ya mina a yi focus la u rhandza mina ntsena a hi bajiwani lawa va ri yini movie ya rirhandzu ra timovie ma yi vona musilaniwani se hi famba na mabebeza hi ku hayi mabebeza byela mina yi lava yini a baby ku hayi la no phela nga ku no twa nga ku se ni le matilweni ka baby relax le misaveni hi wena loyi titovinyana ti filafilanyana u vona ku wa ha ri konyana hi loko bebeza ri ringeta titova ku yes yes yes yes ni mina loyiwani hi a ni yo titova mani a ni tingisela kahle a ni titwa swa ku a hi mina swilo swa endleka mani na baby lawani munhu wa mina ni ngo nyikiwa hi xikwembu ha se rirhandzu ra timovhi kwaya ri vya ri hela a bebi ya ku u la ri risimu ni ku ni kombe i ni chayisela matawuzeni ra jiwani ni foyineli kan'we ka zanele ha bebi ya vhe a ni bela rona ni ku yes munhu wa mina tala se loko ni huma ni ya ku xaveni ma swi vona musa ah, plus 18 la ku lavi swihlangi laniwani ni ku bebile swi nga tela swona hi leswi a hi xavi ya tinwela kaya hi relaxa kahle grand grand yi nga disturbi hi munhu a ah, ni yo vhele ni ku handla va six bebi ni ta kumela four ni ku mabebeza ya nga zi hi hlwelahlwela a hi jiki ya kahle

a ha na kombetela a ri ngiqayi kuma ku ka ku na ti-couple tin'wana laha va bexi two two a ha no bebi yima ka yima ka bebi ni ku ha mi njhani ha va hi hlamula va le ku simayileni i ku ha ma ta ku yini a ni mi nga mi nga hambani heyi mi nga mi nga ze mi hambanini a lava va nga le hi kule le exi na vo i nga ri ra vata ku swi tweni kahle ka ku mi nga hambane ah mabebe za kulame se ni wumile ka sa hi fiki ka na ni ku bebi ri pfula musi ta ni ku pfulela ni n'wi pfulela vhela sungula ni kame ni ta swi vona kahle loko se hi tshamisekile ni ku bebe e eh, mani a hi xikinyana la ni ku komba swin'wana laniwani ma swi vona se hi le kuseni afa o oh, ku ni komba yini ni ku relax huma kwala ni ya hlangana le mahlweni leyi ha ni lo vhela ni ka bebi khoma kwala na mina ni ta khoma hi hale mani a hi sakinyana mani ai ai a bebi yo yina hayi mabebe ku a ta kombeta bebi nga wari ya ni n'wi cinela bebi ya tsaka ni ku vona u endla yini u nuka maseve wa mina hala ni wa nuke yi bebe exi exi exi exi Home sweet home phela ekhale ni wumini ka baby na nkolo lowu heyi hayi ha fithandazi ndi hlwelehlwelini ndo vhela ni pfula kwala gedeni ku chqo baby hayi hayi e e e khale ndi wumile namuntlha game se ya sungula sweswinyana azixe uhaa papa sam tirhe ngopfu mata at least hi belwenya hi moya namuntlha hi humenyana hi vonavona matiko wa mativa na A a bebe a ku, A u nga wa ri kata mina a ni ta hamba ni swi endla tano, u nga zi u vileli ni. Ni ri, Bebe xiki, a nga la ku xiki, i ri, A ni nge xiki, i nga ni pfulelanga mina. Yoh! Yoh! Yoh! Yoh! Princess ya mina! Khoma hi voko, xika, mama se hi fikile. Loko hi fika hi kuma swa ku, Yeses, a ku na gezi, ndoda. Mina, A bebe, a hi ti chiyile laha handle musi loko a hi yimelele loadshedding, ri ya vuya hi nkarhi muni? Hi seven? a hi pfi hi tshama la handle nkati ya mina hi vona ku ku endleka yini a be va ka ma ri plana grand a ya sakasaka na mabebeza laniwani a madoda na ku nandzika ka swona ni ku mara mpelampela ni nga saka u ri one ka bebi tlakuka na ni ta ze ni famba ni ku siya ni ta byaleni phela na n'wi cinacinanyana ha mabebeza na ya nga za nga tiveka hansi yo vela kayo mamas papas nga zi wa rini ni kwala ni kwala mina hawa vona sweswi hi sweswo hi sweswo ha gata mina a ni ku ni ta ku cinela bebi mina a swi tiva swilo leswiwani a ni cinela bebi ase yo tshami hansi mara mara bebi wa nroba wa nroba a nga tlakukinyana mara yima yima swin'we a yo cina a tshamini a mara swi swa kona a la se na khuzela phela ni ku la ku vona xisuti mina a ka ta mina a ya hlekelela na yona mina ximali lexi a ndzi xi tshama ni xi vona tsakini ka ta mina cheers to that i ka cheers ka ta mina a khomisa sweswo ni ku na wona khomisa sweswo mani ka ta mina ai hi sweswo wa swi vona wa swi twa wa swi twa hala bebezani vutisa kasi nkarhi lowu hinkwawo wu ri kwini ku bebi relax ni ta ku faka swilweni eyi loko ta hi vona na sunset yin'wana ku a swi bohu ya mananga ku vona sunset ho yima kokwala ka ka n'we xikhwatanini nyana vona se ha tsontswana na mabebeza lanani ka ka ta mina cheers to life man cheers to us matani twa ni nga tshembi ha ku hi mina loyiwani a ni ku bebi mara bya ni rhandza lebyiwani ni byi tlelela laha ka byona ni ku hi mara bebi u ta yi kwihi mara wena mara mukon'wana wa mhani a mativa mara boti loyiwani mara hlekelela na bebi kwa ya hi tsakini mativa a tihlulera ra bebi leriya eish lawani se a hi ri busy hi la ku dya leswi hi nga sweka na hlekani se ri pelini lawani a hi la ku tidyela a bebi va kwa nkatanga vhele wa swi tiva loko swi fika swakudyeni a we u blind ni ku a mi nga wari papa se hi relaxa nyana a hi dyeni kahle ha laniwani xisikisani xa mina se xi helile na fo ya bebi se a yo hela laniwani ku bebi heyi hayi mani heyi se se se se ti karhele se ti dakwini laniwani ha ni njhina ya ha ku ku vona vuswa bya kona hi ovhesi ya leswi bebi se yi xurhini na me ni xurhi ni ku ha bebi hayi na me ya ha ku ka hi ngheni nyana live nghena live yi vuyi heta ku bebi e e e e good night my life good night ha khensile ku va na yena tshemba mi enjoyile vlog ya yena ya siku hinkwaro bebi va valelisi a hi na hi khese ngopfu inkomu danko good night night night